Chanele yi kulukumba misava hinkwayo ku hundza tichanele hinkwato leti nga kona hi ri na ku tlula 124,000 wa ti-subscribers hi kha hi khensa ka tona hi khensa na la na vanhu lava va nga timembara aka chanele presenter ya kona i G1 Soli Makamu aka camera tanihi ntolovelo Hina Timothy Jahara ka Myambu, Sejen Rikhotso va kona kwala ku ta hi nyika swiviko. Sejen ni kombela mi xeweta vayingiseri. Ri perile ka vayingiseri hinkwavo va chanele ya G1 kwalaho va nga koho. Hi losile. Milandzu ya tiko, Sejen.
weekly crime report eka g1 zoli makamu channel
inkomu g1 heyi hi vuya hi sungula lembe hi migingiriko leyi vonaka ku yi hlayile swinene Maphorisa ya ritavi yi le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya makumembirhimbirhi hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni le Alepepan. Lexi nga humelela i ku maphorisa ya vitaniwile endzhaku ka loko mutswari a ta va a kume ntsumbu wa jaha endzeni ka yindlu. Loko maphorisa ya fika ya sungule ku endla vulavisisi laha va nga fika va kuma ku lowa jaha i tikomba a lo tlimbiwa ku kondza a hundza emisaveni ku a swi tikomba ingaku i haleke enkolweni kambe ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya vaehleketeleriwa a va si khomiwa ka nkarhi wa sweswi laha ku komberiwaka mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a tihlanganisa na maphorisa ya ya ritavi vulavisisi bya ha ri ku yeni emahlweni a ka mhangu yo yeleyo Kasi maphorisa ya Giyani wona yi le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya makumenharhu tsevu hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni aka Gongongo ehandlenyana ka Giyani. Ku ya hi swiviko va ndyango va fike va hlamala loko va pfula rivanti va kuma ku na jaha ra malembe ya makumenharhu tsevu hi vukhale loyi a nga ku cikinyeni hi ntambu. Ku pfuriwe nandzu laha vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kambe mimbuyelo ya vulavisisi byo byolebyo ka xivangelo xa rifu byi ta nyikiwa va ndyangu loko a ha ri Giyani nakambe maphorisa ya Giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka ku kumeka ka ntsumbu wa wa xinuna wa malembe ya makume mune nharhu hi vukhale leyi a xikarhi ka le ka N'wamarhanga ni le ka Dzumeri. Ku ya hi swiviko, munhu loyi i munhu loyi a tivekaka a ri muhlampfa kambe a ri ku laviweni masikunyana endzhaku laha a nga kumeka a hundze emisaveni naswona ntsumbu wa yena wu karhi wu cikinya hi ntambu. Vulavisisi na kona byi le ku yeni emahlweni eka mhangu yoyaleyo. Kasi nakambe loko ha ha ri eGiyani, maphorisa ya Giyani wona ya endla vulavisisi endzhaku ka loko le aka Makhuva ehandlenyana ka Giyani Vaakatiko va ta va va ye va ya hatlana na ntsumbu wa munhu wa xinuna lowu a wu tikomba wu ri egangeni etlhelo ka nambu. Maphorisa ya vitaniwile eku fikeni ka vona laha va nga fika va kuma ntsumbu wowalowo wa munhu loyi a tiveka ku u mangariwe ku i lahlekile a tiveka ku hi Raidah Mathebula wa ku tshama kwalaya a ka Makhuva i munhu loyi a tiveka a hanya a ri na swiphiqo swa miehleketo kambe ku pfuriwe nandzu la ku ehleketeleriwaka leswaku a nga va a khukhuriwe hi mati vulavisisi byi le ku yeni amahlweni aka mhangu yo yaleyo kasi maphorisa eka mukwakwayila wona ya endla vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya khume nhungu hi vukhale a ta va a kumeke a lovile a ri endzeni ka yindlu ku ya hi swiviko malume va nghene endzeni ka yindlu loko va langusa ntukulu va kuma ku i le ku hefemuleni kambe a nga koti ku vulavula kasi kwala tlhelo ka yena ku kumeke ku na khebulu ya gezi laha ku ehleketeleriwa ku a nga va a lo biwa hi gezi leswi nga endlaka ku kumbexana swi hetelele swi koxa vutomi bya vona bya bya mufi kasi mhangu yo hetelela yi humelele le a lulekani ehandle yana ka phalavoro a ka ndhawu leyi tivekaka ku hi le humulani mutswari laha i suka a famba a vhakacha laha a vhakache kona kumbe a vhakachele muhlekisani wa yena kambe loko a vuya hi siku leri tlhandlamaku I kume kun'wana eLokololeni swinene laha a nga fika a sungula ku konanisa ku nga va ku endleke yini kambe sweswi ya kumeka ku n'wana yaloye wa malembe ya khume mune hi vukhale i pfinyiwile hi muehleketeleriwa loyi a nga tivekiki laha swi va ku swi ri karhi swi vava swinene ngopfungopfu loko vana va sala va pfinyiwa loko vatswari va nga ri kona hileswi a hi khomele vahlaleri va chanele ya G1 swona ka madyambu ya siku ra namuntlha. a khensa swinene sejen rikhotso aka khamera a ri na timothy miyambo swiviko swa maphorisa mi nga hamba mi swi kuma kwala aka chanele leyiwani hi swi createli na folder ya swona kumbexana leswi va swi vitanaka ku i playlist yi nga thyiwa ku ri current affairs so loko mi lava swiviko swa maphorisa na leswi nga tshama swi va kona khale mi nga landzelela kwalano inkomu.